Nurikom daqxej la ġemba, nżommu jdejna dritti, l-elbows maħna, ħanitilaw sal-ispallej u nizluwom bil-mod. Tajjeb, all the way up, all the way down. Tlaqna! Min mandu xwejt sidda u dux tinkwitaw, nistaw nkunu kreativi, nistaw nużaw fl-iċken tal-ilma, jew inkella fl-iċken nimlewom bil-ramel minn flok l-ilma, forsi anka ta' detergents ikunu tajbin u kol. Prosit! L-iskop ta' dal-exercise ħanħossu il-biceps. Tajjeb. Għal min qed jarana u ma jixtieqx isir bodybuilder tgħodux tinkwitaw, ħadd ma jsir bodybuilder bi żball. Tajjeb jiġri billi qed nużaw il-weights maħniex ħansiru daqs dinja terħu raskom. Bi żball. Għaw min jaħseb li jekk jagħmel il-weights jiġi isu Arnold. Ekku, taħseb ħafna nies qed titħallek. Alright, mela kif qegħdin hemm issa proset tassew, ħanoqogħdu ċest il-barra żaqna soda, Ħa nġibu idejna dritti, ħa nibdew minn hemm, ħa ntellgħu l-elbows magħna, issa minn issa 'l hemm kulma ħa jiċċaqalqu ħa jkun mill-elbows ta' subgħajja, ħa mmur lura, mela minn hawn ħa mmur lura, dak li jidhrom tricep extensions, għandkom tħossu il-wara tal-id, Jaħdmu miż-żewġ naħat. U ħa nħarsu 'l isfel. Tajjeb, dejjem naraw li għoqna huwa komdu. Jien nħobb inġib l-eżempju. Ħa nimmaġinaw li għandna ballun tat-tennis taħt il-geddum li qed iserraħ ma' l-ogħla parti tas-sider. Prosit. Ħa ntik daqsxejn parir Andrean hekk tista' tinżel daqsxejn oħra. X'għedt daqsxejn iktar 'il barra. Prosit tassew. All right, niftakru nieħdu nifsijiet ta' regolari. Naraw li nkunu komdi. All right, in 5, 4, 3, 2, 1, tajb tassew. Ħanati pari li minn kħet juża weights, forsi jikkonsidra juża weights daqxejn neħta fissa, għax ta' ħanamlu ħanamlu jdejna dritti, mela għaraw li jintu kemm jista' jkun qegħdin livell, jekk għandkom mirja tant l-aħjar, u ħanġibu idejna viċin kemm jista' jkun saw id-dejna u nerġgħu niftħu dritti. L-importanti qatt ma ninżlu minn fejn qed turina Andrea hawnhekk, mela ma ħallux li dej jaqgħu litteralment, bravi. All right. Li tistgħu tagħmlu wkoll, jekk taraw li l-weights ikunu ħfief wisq, nistgħu nżidu xi ftit, għaliex le. Prosit. F'każ ta' injuries dejjem nitkellmu mal-fiżjo tagħna, Melanie ħa tinżel daqsxejn minn idejk, tajjeb ħafna hekk, perfett. Prosit. Tajjeb ħafna.

L-elbows qegħdin taħt l-ispallejn, għonqna komdu, żaqqna soda, il-patata soda. Jekk wasalna s'hawn diġà tajjeb, issa għandek min li jkun iktar komdu li jibqa' fuq arkupptejh. Ukoll huwa moviment ta' beginner li huwa tajjeb, però jekk nistgħu noqogħdu b'dan il-mod tant l-aħjar. Issa, fuq ponot subgħajja jien, ġifieri rrid nara li qisni ta' parsi qed nipprova niġġebbed, ħa nibqa' ngħafas fis-swaba' bħallikieku għadni fuq ponot subgħajja u ħa nitla' b'idejja dritti, waqt illi ħa nipprova nżomm żaqqi soda u l-patata soda tajjeb. Kif għedtilkom, min jegħja jew min ma jistax, jista' anka jniżżel l-irkoppa. Kemm jista' jkun nżommu l-patata l-isfel, bravi, ma nħalluhiex titla' 'l fuq. U jekk hemm bżonn nagħmluha bil-mod ħafna, aħjar bil-mod u sew milli maġlin. Kuraġġ, baqgħalna biss ftit sekondi. Bravi. Roset. Grazzi Andreana li qed turina wkoll illi nistgħu nibqgħu plank position. U għall-aħħar 30 sekonda fejn qegħdin eżatt kull ma nixtieqkom tgħaqqdu s-swaba' flimkien tiffurmaw din il-pożizzjoni b'idejna u ħa ninżlu ftit push ups ftit sekondi kollox kemm nispiċċaw bil-kbir x'ħin tkunu komdi dejjem alright? Proset.